hmasa bik ah van le vawlei neitu kan nunnak vialte neitu kan pathian amin thiang thangṭhat si ko seh pathian dawtmi khrihfabu ah khrih pennak tlung ko seh nan zate cungah khrih chungah na chuakmi thluachuah thluachuah thar phan ko seh nihnih ni zingka in chun in kan cawng i Tuchun ni tiang minung kan cawlcang ning, biakinn chungah thiang thlarau a cawlcang ning, a bia thluachuah a pek ning le ah, Pathian bia nan ngaih tikah ngaih duhnak lungthin taktak he nan ngaih ning ka zoh tikah hin Pathian dawtmi Khrihfabu nan si hrimhrim Pathian cungah kai lawm nan zate cungah kai lawm cun thlacamtu nan zate ruangah khan a si ti zong ka chim ka duh le tuzing caan zongah thawngṭhabia i hlawm ṭhan ka duhmi cu thlarau ah zumhnak ah nutling patling timi hna kha kan zohṭi hna lai. Thawngṭhabia ka van kal deuh hlan ah tuzan kha a ka leng khomi sungku tein ah kan i ṭhu hna lai i kan ṭhut khawh tiang Saupi ṭhut khawh a si ko. Keimah kha cu ih hi a biapi tuk ah ka chia lo. Thaizing vanlawng cung kit te ko lai. Le nan kan nan nan ka lawi dih tak tikah khan motor kai mong lai le hotel ah ka lawi ve lai. Hotel zingka tein pruk ah ka vanlawng si cah khan hika sia te nih khan an ka thlah te lai hika an ka ra te lai motor kan i thleng te lai le eh tuzan pum khat um than ti thank you se makha ka phil suala ka ti le ka ca thla rak cham ve u nan ca thla ka cham ve lai e paul nih ti bantukin thong thibia ka chim tikah thlarau biathli tampi ka phuan i pathian pennak kar khawnak thla ka campi ko ti bantuk khan thla ka campi ko lo thlusuah zong nan hmu ve ko lai timi ka chim ka duh le mithmai ṭha ka petu vialte le a ka dawtu vialte cun bia ka chim tikah thinlung kan hliam sual mi hna nih cun rak ngaithiam u zeizong vialte hi dawtnak in funtom ko hna si ti kha van chim ṭhan ka duh fawn lei kaan chim ka duh tuchun ai hrawmṭi ka duhmi cu Bible chung minung hna kan pale tuanbia ṭialtu vialte ka zoh hna tikah 2021 chungah bawipa nih a ka hman ning le training a ka pek ning le kai phorhlawt kho lonak ca dingah ka cungah thil a tuahmi pawl ka zoh tikah hin aw a va mak ve ka ti bawipa nih ka ka hmuh ning a kauhter i a ka fimter Genesis in Abraham in ka zoh ka zoh ka zoh ka zoh Biathlam tiang kan zoh tikah Bible i a tui kan cawn lengmangmi le kan zoh lengmangmi minung vialte an tuarnak le an temtuarnak ka zoh tikah hin tuchan zumtu pawl nih kan tuarmi cu a tlawm bak a lei khun in hruaitu pawl pastor evangelist Pathian ca kan tuarmi a tlawm bak ti. An rak tuar tuk. Bible a tialtu pawl hi ti ca tialtu si lo. Bible i kan cawnmi thlarau minung vialte le zumhnak le kan pa le kan timi vialte hna an kong i cawn dingmi hna nun David siangpahrang te hna zong Job te hna zong si hna si Biakam Thara Paul te hna Peter te hna zong si hna si an mak lolo mak lolo ka timi cu o bawipa Daniel te hna zawn an tuan bik ṭial a mak mi lawng te hi fawi te lek an ṭuan ṭung lo an ṭial ṭung lo kei ka cung a tlung mi cu din tuk ri e voi tampi kan chim bantuk in Moses zong ramcar chungah kum sawmli training bawipa nih pek David siangpahrang zong Goliath a thah hnu ah kum sarih chung si ko lo maw kai palh sual maw kum si ko profet te chingchonak le solid thah ding i dum pengnak in training sa tu kai solid thak chol ding bak la kawl pe amak tuk ama ni vik ban tha ding zong ka than bak lo atha kho tuk mi si profet te an ching an sik pe cu nu a siang parang dir huna Job te hna mu thlatchuah the bal thlatchuah mu khawhnak dingah a training a fak tuk Joseph tlangval no Joseph mu kum hlei thum chung thong chungah training a kai ta foi te lek an nga lo ti ka zo ti ka oh asi ta Baibal i kan cawnmi hna thlarau lei i zumnak le nutling patling biakam hlun chung i minung vialte hna le biakam thar chung i thlarau le puitling kan timi hna nun kha tuzi ngan i hrawmṭi ka duhmi si. Kan puitling deuhdeuh Christian parnak a lang deuhdeuh kan puitling deuhdeuh kan zia kan mui a lang deuhdeuh innchung kurkar ah fale ca a lang deuhdeuh Khrihfabu a lang deuhdeuh atu mi tampi kan nun ka zo ve tikah keimah check in keimah tel in Laimi hruaitu vialte hna le cawnpiaktu le evangelist vialte nun ka zoh tikah Pathian nih a van kan cawisan tikah kan celh bak lo kan i phorhlaw kan lung a lian Bible ai kalh bak kalh bak Jesuh cawnpiaknak cu a ṭha tuk Matthai Marklung Johan hika hin zumnak ah nutling patling kan timi hna cu zeithlai lo ti cun vulei ah amah khi cung a dir kho cangmi mirang hol zong mah tho mah ten ai tuah khomi khuasak tin tuknak zong ahoman i bawm hau lomi chungkhar rualchan le mi nih nanho hau lo ten amah ten ai zohkhenh kho ai check care mi kha nutling patling kan ti hna zumhnak lei ah teh zeidah zoh hau zumhnak lei thlarau lei hrimhrim ahcun zoh phu taktak a si tuchun ah ka chimmi thawngṭha hi voikhat te lawng khoi tak ka chim in ka thei ka dang ka chim rih lo ting ka thei le tukum ah hin ka kalnak te chim ka duh pa cun atu nan chimmi lai man kha lai ca a lei kun in innchung korkhar khrihfabu hruaitu le miphun hruaitu vialte nih thei ding ah ka duh keimah zong nih ka zuan hnawh bak ve lai ka zuan lo cuamah kai nunpi cuamah ka phak cuamah ka phak cuamah perfect ka si tinak si lo Jesuh cawnpiaknak cu ṭha tuk nan chambaunak i thei bo thiang thlarau a ṭhawng tuk me van i ton ahcun mah ning te si khawh hnga lo cu zumhnak i khamnak co tiang lawng si loin cunglei ṭhawnnak na co bak ahcun na chambaunak nai hmu tuk lai zahan ah kan fanu nih rak ka leng A ruang cu ka thla ka cam ah khan Thiang Thlarau ṭhawnnak na cungah tlung ko seh Thiang Thlarau co ko ka ti tikah khan ani atu zong hi lai ka rak ngei ve ko lai mu ani kha khamnak ka co cang tiah hnangam te rak um prayer worship hruai mi se mitthli tla mi si tikah khan zeiti tin tlak ka si ne hnga ti alung ai awlṭom tuk a awlṭom tuk a van kal tikah aw a si tak nang cu khamnak co na si cunglei ṭhawnnak power na cung a tlung rih lo khamnak comi nan ṭhawng lo tuk cu cunglei ṭhawnnak nan cung i a tlun tikah cu Samaria Jerusalem mu khuazaram kibah ka titti ka ṭhawnnak a lang lai ti hi kami tampi cu khamnak co tiang lo nan si caah nan ṭhawng lo tuk ka van explain ka tuah tikah a lung a fiang taktak a lung a fiang taktak kai lawm tu ke sia pa te cun ka hawi pa nih te sia chum cu ka uar tuk nan pakhat te a chimmi ka uar lomi um ati te zeidah si rak ka chim tuah ka te bible chungah ai tial lomi hi kharau minung bawipa nih a kan chimh na timi kha ka uar lo ati ti oh a si tak Jesuh nih vawleicung i taksa a ton len lio i miracle khuaruahhar thil a tuahmi hi a cawnpiaknak hi ṭial lengmang siseh law vawlei hi catap siseh a zo hnga lo tiah ka ruah ti tling tein i ṭial silo vawleicung cauk nih tlum lai lo back to the bible an ti lengmang nain bible ah tlin ti lo ni mi ṭial khawh la kan pa vanram uk lebang nih cun daniel nih vawlei cung i a tlon len lio i a tuahmi hi ai tlum la lo ti zeizong vialte kha ka pa nih ka min in run thla lai mi thiang thlarau nih cun zeizong vialte kha an cawnpiak hna lai a ti Khrih thlarau nan chung i toih a si cang hnu le Khrih thlarau nan chung um cang hnu ahcun cawnpiaktu nan herh ti lo khiakin thlarau rian ṭuanak mi tam tuk an chambau cu thlarau rian ṭuanak cu theih lo cun ka theih lo ti a ṭha bik thluak in theih ko si lo cawnnak cawn lo na sain lo thiang thlarau rian ṭuannak kong zong ka chim ciami ka nolta lai khamnak co timi cu vancung kai ding ka si cang timi zumhnak na nei tette na nei ka nupi a sinak cu ka he um ko le dc amah cu um tu he ava ka sinak cu a chung am cu tu he zeitik ah dah kan thot kan thlumal na la kan phaurai tong kan van i ton tikah khamnak na co cang chungkum thlarau kan ti kha lenglei cunglei ṭhawnnak timi cu a power a ṭhawnnak pi kha thiang thlarau nan man ton ahcun aw eh na ṭhawnnak nih a van tlak ahcun kha lamkal tu ngan pariat lamkal tu ngan hlei ko zoh ca ka pei si cu cuma cucaah mi tampi kan pem lo tutan ahcun thiang thlarau rinunak kong ka chim manh lo mu salmon pahnih ka ṭhen tawn cu kha thlarau le nutling patling kha tuchun ah nan chambaunak cio kha Bawipa nih kan hngalter seh Jesuh nih mit chambau ka si ti ai hngalmi cu te cu ruangah kan chambaunak thuk pin kan hngalter seh nan in i ka lunak tete zong nu le pa kan ti hna kha mit chambau nan si hi thei u theih khawhnak ding in rawl ulu thla cam u zeitluk in dah thlacam kan kan kan huam lo Bible carel kan huam lo mi ngeih thiam kan ngeih thiam lo bawipa nawl kan ngeih lo kan thinlung a thian lo kan fa le man tha ting kan tuah kho hna lo mu zeitluk in dah na chambau na chambaunak lai thei ahcun na ṭap ruangmang ko lai zei hmanh na si lo zia bawi palo rin a nung kho lomi na si zia nai thei ko lai cu thlarau nun kan timi hi bible nih a kan cawnpiak ning kan zoh tikah ah zei kan ti lai thlarau rianṭuannak kongah chambaunak nun kong kan van chim tikhan practical in kan van nun tikah Bible chung minung a kan hruaitu hna le tuchan minung hi kan i lo lo tuk ai dang tuk kan chambau taktak khi si asinain kan chambaunak hi kan i ngal ko hoi lo cawnpiaktu kan chambau ruang si ko lai Curuangah mit chambauk a si ti hngalmi cu lunglawmi nan va si dah vancung pennak nan mah ta timi hi le cucaah zeidang vialte nak in Pathian pennak le Pathian duhnak kha kawl u law biapi deuh in ruat u law zeidang vialte an pek ṭhiamṭhiam hna lai ti hi atu le tun ka chim peng tu le tun ka chim peng Zeicatiah Baibal nih a kan cawnpiakmi puitling, nutling, patling, zumtu, thlarau nih a hruaimi hna timi le tuchan minung kan i lo lo tuk. Eh. A hmasa biakam hlun in kan zoh lai le Exodus angan pali a me parhan kan zoh lai. Moses cu Bawipa nih a chawnh. a chawnh tikah Israel mi hna Egypt ram na chuahpi hna lai a ti a me parhan kan zo si ahcun Moses nih bawipa cu bawipa kei cu ka ngaithiam ko zapi sin biachim a thiam lomi ka si a thiammi ka si bal lo i na ka chawnh hnu zongah hin ka thiam ṭhiamṭhiam lo te bawipa kei cu biachim khualrel a thiam lomi mika hak lei chung ka a ka si te elo tia ilak ngang na kal lo bawipa hi van le le sertu pathian a chawnh Bawipa he man i ton tikah a chambaunak ai thei tuk lo ma mi lei chum ka ka se mi mai ba chim ka thiam lo culong se lo na ka chot nu rim rim an ka thiam thiam la lo ti thiam thiam lo ti pathian bia a thu ki kror se lamkaltu angan pasri a hme kul hnih a phak tikah cun lamkaltu angan pasri a hme kul hnih ahcun Moses cu Egypt fimnak vialte an cawnter i bia ah siseh thiltinak thiltinak ah siseh mingan ngai ngai a hung cang Moses Egypt ramah siangpahrang inn chungah fimnak vial siangpahrang inn chung um cak fimnak vialte an cawnter Egypt ram fimnak hngalnak thiamnak vialte an cawnter mi pa biachim lei ah paza taktak a simi pa thil tinak le zongah paza tuk a simi pa kha hi van le vale he pathian sertu pathian han van i ton tikah cun a chambaunak ai thei tuk lomam le o keimah ai ti lo ai lek ai suai lo keimah farao in chung i a ṭhang mi milian ngan bak ai ti mo ai ti lo cawnnak nei bak mi kai lom a ti lo tu chan ruaitu vialte i chek na si ca a niam tein Khrihfabu upa in pastor in evangelist in Laimi vialte i check hna sica ai lo lo tuk te keima sibik ka ti lo ho po nun chon chiu kan ha i ralin kan ha bible zo ha cutluk i mosek egypt rami fimnak vialte cawnter mi pa bia ah siseh thil tinak ah siseh mi ngan ngai ngai simi pa mi vialte nih upat mi pa kha bawipa pathian nan van ton tikah cun zei hmanh a si lo zia thei bak bawipa thiang thlarau mi thinlung chungah mi a fianter khotu mi lung a pemter khotu kan pathian nih fian khawhnak kan pe cio ko seh David siangpahrang kan zo rih lai Aminathang taktakmi profet biaphuan nei Bible nih David cu profetsi ti ral do lai mana bawipa sinah thlacam ta i ka dawi hna lai maw dawi hna lai lo bawipa nih ral do zong a cawnpiak dihmi mi ke pau thong na theih lai lo cu dai tenum a timi pa chiti thuhmi pa hi sang sawmnga le pakhat relnak pakhatnak ah pathian a fekmi na dawtnak ruangah ka cungah zaangfahnak ngei ko na zaangfahnak a ngan caah ka sualnak cu ka thenpiak ko hna ka ṭhat lonak cu ka ṭhawl piak hna law ka sualnak cu ka thenpiak ko hna amah tein ai thenh kho lo zia ai theih tuk hi tluk pa fim milin kan ni bawipa bom hal ka palnak cu ka ngal i ka pal ka sualnak cu ka hmu zungzal ati kan palnak me kan i hmuh khawh lo hi alal me kan lal hi pathian nak me power kan nei ter deuh hi kan fim deuh ai kan i fim ter deuh hi Zeitin hme Khrihfabu le miphun cu a dam khawh hnga? Pathian fimnak le ṭhawnnak cu i bochan i khu bil nun nei lo me alek kan elek hi no no no anga lo kan Pathian biak nih a hman lo a hman lo ka palhnak cu kaa hngal i ka sualnak cu kaa hngal zungzal ka sualnak cu khoika ti nangmah cungah nangmah cung ririma si a ṭhalo ah na ruahmi cu ka tuah te kan i phorhlawtnak hi bawipa cungah thil ṭhalo bawipa cungah kan lungpat ṭhalo bawipa cungah kan thil ṭhatuahmi vialte bawipa cungah kan mizerel lo bawipa cungah ka sualnak hi besba cungah uriah cungah bangin a benga ti lo ka sualnak in nangmah cungah kha ruah kan ti kha sualnak kan tuahmi paoh hi pathian cungah ṭhatnak kan tuahmi paoh pathian cungah anai cem in na va cungah na tuahmi pathian cungah na nupi cungah na tuahmi pathian cungah Khrihfabu chung na tuahmi vialte pathian cungah ya pathian na mui khawh ṭung lo na tong khawh ṭung lo nawl ngeih nun kan chim ah khan kan chim tawnmi si mu Cucaah ka sualnak cu nangmah cung an si nangmah cung hrimhrim a si a ṭha lo an ruahmi ka tuah hna cucaah bia na ka ceih tikah hin na hmaan ko i sual na ka phawt tikah na ding ko bawipa nih bia an ceih dan an tat tikah hin aw na thinhang hlah ca ziah na palh ruang pei caw piak cu palhnak chimhuat cu hruh si ti Baibal nih kei zong ka pemh hnu ah cun Bawipa ka cungah siseh ti i na ka zoh na ka zoh na tlun termi vialte si ko seh ka nunnak man i la lo tidah ka chim khawmi um ka fale thluachuah nai pek na sim nangmah nawl an tluk an ril sale nangmah rian zeimin ka tuah khom lo ka cungah siseh na ka timi vialte kai lawm e bawipa thank you ka ti ka thi ni tiang nawl ka ngai la ti ve david cu a sual ai hmu te tak ai hmu te pathian fale hna ai aw an sual ni hmu tuk cu kha bantuk thiamthiam in a BC zasari le sawma hrawngah Isaiah kong kan hmuh

An aw nih cun biakinn cu a hram in a hnin i biakinn cu meikhu in a khat. Cun kei nih kaa thawh i, Elaw, mah hi ka si ko cang, ka lo ko cang. Ka kaa chungin a chuakmi bia hi besual, besual lawng te an si. Ka umnak minung vialte zong, ka umnak mi zong hi besual le bethurnom a hmangmi lawng te an si. cun atu ah ka mit hrimhrim in siangpahrang ralkapbu bawipa cu ka hmuh ka ti paruknak ah cun thilnung pakhat kha ka sinah a rung zuang i biakṭheng cung meiṭil cengce in a cehmi kha a run i put meiṭil cun ka hmur kha a run tongh i meiṭil nih ka hmur a tongh cang a tongh cang an tong cang cucaah cun mawhchiat awk ka sinak cu a lo cang i na sualnak cu ngaihthiam na si cang a ti bawipa pathian i fiang tuk a van hmuh tikah mithur hnawm taktak a si ai theih bak ka pawng um mi zong misuat mithur hlawm an si te asinain biakṭheng cung i raithawinak cung i meiṭil ceng cen a zuang mi pakhat nih avan ceh a hmur tong tikah mawhchiat na sinak a thiang cang ee ti bawipa bom kan hal lai na ka chung chuakmi bia na lungput vialte hi zeitlalo i check thiang thlarau nih avan in na chambana avan in theihter ahcun elo elo na ti ko lai Cu tikah pa le fa le thiang thlarau an i ceihkhanmi kha a theih i ahodah vawlei ah ka thlah lai a thian cang hnu keimah rak ka thlah ti minthang taktak profet ai cang langhter duh cemmi cu bawipa he ai tongmi hna hi tuchan bawipa hai tongmi nih lawh ṭung lo tuchun kannih cu hi a lei khun in hruaitu pawl mu job kan van zoh rih lai zumhnak lei ah nutling patling kong ka chim hi mu job sawmli le pahnih relnak pali in paruk job kong cu nan theih bantuk in a mak tuk a tem tuarmi a mak tuk pathian nih a nupi le ma lawng zuan a neihmi vialte lak piak dih a fale vialte thah piak dih hna ka ding ve ka za ve paza miding bak ka si ai chal mi pa kha pathian he an mane ton tak tak tikah cun amak tuk ngai lo ka chim lai bia kan hal lai i na ka chim lai job nih pathian a chuat hna theihnak lawngin nangmah cu ka rak in theih na ṭhawnnak na len ngannak kan ha lawng ka rak theih ka mit taktak in rak hmu kho lo ka thachuah vialte na keimah din rak ruang paza bak ka si ve tiah kai ruh e sihmanhselaw atu cu ka mit in kan hmuh cang cucaah keimah le keimah cu ka hua i leidip le vutcam lakah ṭhu in ka ngaihchih e khua ka rak ruami vialte kai pal dih na kong hi pathian na sinak na lenngannak na min thannak bia awktlak pathian ṭi awktlak na sinak hi kan ha theihnak lawng kan theitu cu phundang in ka tonmi thil ning ka thlarami khua ka deik tari ka van in hmuh tikah kai ngaihchih tuk ka lung a lenmi kai phollawtmi zei man ka si lomi atu te vawlei hong tlawng leng a thi zau ṭhan ding kai hngal cang e cucah cun kai chir tuk a ti amah le mah kha a ka kai hua tuk ti ka lungput kha hi tluk na lungput ṭhalomi dot nai uar tuk cu a kai hua tuk ti mi ngei thiam nei duh ning na ngei thiam khawh na lo tuk bu zong dot nai nai nai uar tuk peng cu a tikah cun ai huat lawng si lo leidip kai phul vucam lak ka thu i kai ngeih chihnak ka langhter te bawipa van ka hmu ko kan kum ko ti si ai chir tuk i a ke kuai tuk mi ka hmuh tikah pathian ai lawm than i thlatchuak a let hnih lawng ti na pek ti si thlatchuah let hnih ram kan lu khawnak ding han o bawipa na kan thlak ton chu cucu kan kainak ce ding evangelist apol acheu le pastor cheu hna mu eh tutan cu atla bak an chim ai chim sul timi khi bawipa nih van i batak hna sar choi sang than nan ti bis hlan lio sunparnak nak in aralami sunparnak ngan khawnak dingah hin training tam tuk ara ton chu training mu chamin poi kan phi ton sung nga lo te hang disi Cucaah Moses, David, Isaiah le Job bantuk hin Biakam Hlun cungah pasal ṭhan tampi dang kan chim cawk lai lo. I zumhnak le patling nutling dirhmun si. Van i check ve ngai sawh la. A lei kun in nu le pa innchung kakar lu bik cio i check hna si.

kan lung a fian lomi fiantertu lung pem khawh lomi pem khawhtu mi ngaihthiam kan duh kan ngaithiam ko bawm tu kan herh ti ka si biakam thar kan van zoh lai i Thlarau ah nutling patling a simi kan van zoh hna lai mu. Cucaah kan khuamuh ning kan lungput le kan thlarau nun hi thiang thlarau bom hal bu ten sersiam nun rem kan chim lengmang mi kha mu na tuak tan ve lo na kawl ve lo nai rem ve lo nai sersiam ve lo zeti hi na chat khawh la minung nu hin nak in mi tha kan um khawh tung lo e Peter kong kha ka chim pah lengmangmi kan zoh lai. Luke a ngan panga a hme paruk ah. Hi zan lawngah tlawmpal ka chim ka hnu ka chim ka thei ko. Peter cu Galilee hawng hlang i nga an chuah caan vialte theitu. Ngatleih a thiam tukmi ngatleih bak a pawi cawmi pa kha Pathian sunparnak a langh lai ahcun zan khuade a vorh a tlai bak lo. A lung a dongh tukah an sursu. A suk dih. An ngol. Jesuh Khrih kan Bawipa van rat tikah cun Peter na sur kha a thuhnak le vorh te na lawng ka hlei ṭhial lo khin hei vorh te Peter nih nawl ngeih a van i ham ve Bawipa zan khuadei ka vorh ṭual man nan ka tlai ti lo le ka huam ti lo ti lo ka vorh peng nan ka tlai kho lo sihmanhsehlaw nangmah nih vorh na ka ti ahcun ka vorh ko la ti kan cawnmi vialte hi kei nih ka chim lengmangmi nan ngaih bantukin kei nih ka chimmi paohpaoh cu kanmah lei kam i tuah haumi lawng te si rel bible ca rel ve thlacam ve pekchanh nun ve ve mi ngaihthiam ve mu kanmah lei lawng ten laimi nih hin free ṭhutbun thachuah mu kan duh a ngah lo ṭhutbun thachuah mu kan duh mi thlacamnak lawng dam kan duh eiding ralring ve pathian pennak kawl ve na tak zong dam nak hmu lai cu ti zong tam pin ding ve rol tha zong ei ve thla zong cham ve nun chong ve i do ti da si mu mur kam han zong chong ve thil boi pan em bom lai kan ni chu thut bu bang kan du chu chu sa nol ngei kan ti mi khas chu hi ka boi pa ni hei vor ati tika avan vor ati a vorh tikah bawipa nawl ngaih te kha a van i thim curuangah hika tuzing i thawngṭa bia ngaimi vialte hi thla na cam tikah mu bawipa na salpa mangin nawl ngaih nun tlawm tete kan cawnpiak ca na nawl ka ngai ve cang lai biakamnak rak nei law thiang thlarau bom rak hal nawl ngaih timi thil hme te nai thok inn chung i a hme tein tappi khur nai thok rianṭuannak i zum lo tu hna sin i duh na loin mu va tuahmi te nai thok i chum thla nai thokmi cu a ṭhang a ṭhang a ṭhang lai cu Peter nih nawl ngeih tikah zan khuadet i a vorh i a tlaih kawlmi kha nga a tlaih tuk lomam ca khan an sur pi lai tim te voi khat te nawl a van ngeih baka dawt tum chuah co cu ka chim cang bantukin atu 2022 ani khatnak nawl ka ul tikah bawipa tukum cu na nawl ka ngai bak lai bia kai kam bak ka thinlung ka thlarau ka nunnak vialte kan pek dih na duh ning ka hmang tuah na sunparnak dingah ka mui thop kawi thop ko ke thop minung sinak nih zeimen tu khomim lu ka pa kana kana nak nok o na ka theih piak ka ti ka tap thlum ah thiang thlarau ka rawl ka ul ve Peter nih nawl van ngei tikah nga sur chungah a tam tuk lo mam ca no an dok kho ti lo rak nga tlai kho lomi pawl kha rak kan bawm u kan nga tlaimi a tam tuk kan la kho ti lo phundang in kan nga tlaimi rak i hrawm ve u kan thluachuah cawmi tam tuk mi rak hrawm ve dawtnak nun na neihmi te kha a nei ve lomi ca ngaihthiam nun na comi kha a ṭhat na thei cangmi kha a thei ve rih lomi ca na tang ka neihmi kha a si fakmi ca kha ka vancung pennak nun kan ti mi si cu tikah Peter nih hin zei ti bawipa kai lum kho ning a ti maw a ti lo a kut tlai lo Pathian sunparnak a fiang tuk i a hmuh tikah zeihmanh a si lo zia ka hmuh i nawlngaih a ṭhatnak a van pemh tikah cun a keram ah a kun bak a khup ai bil bak. Bawipa hong ka kaltak hong kaltak. Kei cu misual ka si ee. Tuchan evangelist pawl he kan i lo lo khawh ning hi. Tuchan pastor he kan i lo lo khawh ning hi. Tuchan mi piangthar nu le pa, Khrihfa pa le kan i lo ṭung lo. ai lo lo tuk hi te fie te le kan cawn piak keimah i ti te hna hi zim si lo ningzak si vule si ca um zon ko lai e a um um lo ding in kan do lai mu pakhat chia cu tikah zeiti peter ka nawl na ngai i thla chuah na co vancung pennak zei kan ti kha rili chung i ummi nga vialte tlai khotu kan ti kha thuhmi ro thil kong kan cawn cang kho rili chung i nga vialte kai khotu chim chim dingmi cu bawi vancung pennak timi cu bawi panaw ngeih lo lu kho selo nawl ngeih kan van pem i a nawl kan van ngeih thinlung thian toidor nun kan van pem thluang toidor nun kan van pem eh a nawl kan van ngeih tikah cun thluachuah nan timi vialte a tleih khawh di ee Pi Bawipa nih zei ti? Atu cu cu hlanah nga tlaih in nai cawm. Atu cu minung thlarau tlaih in nai cawm cang lai ti cu. Kan Pathian min thiang rak si ko seh. Minung thlarau tlaih in ti ai ṭial lo. Mu minung tlaih in ti cu. Nga tlaih bu in mu kha. A cheu nih an timi cu pastor te hi ah pawcawmnak ding in Pathian rian an ṭuan ti hna cu. Kei nih ka timi zia ṭha tuk te. Pathian rian ṭuan cu i cawmnak si vawlei cungah cunak ṭham la lo ti si lo maw Pathian rian an ṭuan chih pawcawmnak a hman chih vawlei cungah cunak ṭha cu kai mem ti la a ṭha tuk ti Paul nih fiang tein Pathian rian a ṭuanmi cu an ṭuannak bak in cawm hna seh timi si kan cawnpiak evangelism cawm hna seh pakhatnak Nga tlaih bu ah i thlarau tlau tlaih bu ah kei zong susi susi susi le in mu thlarau tlau tlaih bu ah bawi banak thial ve amak rawl kul tuk ca mi kha a luk angan lei kwa me pakhat in pariat kan zo sia chun nan rel langmang mi Jesu le a Jesu cu Jericho khua kha a luh lio ah khan zeitin a um ti siah cun mi tam tuk nih an don i Jesuh Khrih cu mi thinlung a theitu a si caah a fim tuk caah a dongtu vialte a zo hna i minung nih hin kan i tahning kan i palh viarmi cu Pathian tahning le minung tahning um minung nih a kan hmuhning a um kanmah le kanmah kan i hmuhning um Pathian hmuhning a um i a biapi bikmi cu Pathian hmuhning Kha zongah khan anih cu a kha vialte minung nih khan Messiah Pathian fapa cu khoika dah a tlun lai ti an zoh lio ah hin a zo na mirum in maw tlun lai bawiin ah maw tlun lai an ti lio ah hin a sual kawh chung sualmi miniam te hawi can lomi a rokrol tuk nak ah phundang chim chin ka kei zong a ning cang lomi tangka chuh sifak mirum zong tuak lo ṭhek zong lilin tuami ngun khoi khawl tu i a rummi pa hmu Jesuh ton a duh tuk i ka mu kho sual lai lo ti a phan tuk ca ai chin lo ti dir zong mai cho zong a duh lo thingkung par phali ka kai a zok ti cu atu ai nan thinlung bawi pa ne hmu di cu Hi vialte minung an ton a ka duh bik ti theih ca mi thinlung hal ca zoh zoh zoh i hongtum hongtum zakia ti na in bang ka tlum na ti amu mi vialte an zai dih an zai to an zai to ziat misual na pekhlun ai tim ko hi mirum mi thong tha na tlung dingah si lo maw ti cu cu amu mi vialte oi kain mo ril gri lai mu zakia chu khul rang in arung tum i ina atlun ter chua mumi vialte cu an zai hi pa hi misual in i tlun awk ah akal an ti ti pariat nak ah zakia chu adiri boipa boipa ngai man misifak ca ka ngei mi thil nar cheu ka pek lai oi dangi churum rorian mi pa kha sifak mirum tuak lo i mi lungre theiter tangka chuh lawngte rian mi pa kha sifak bawmh chimla chuh lawng nin pa kha ka neihmi azat ceu bak hi sifak ca ka hman cang lai ti kan pathian min thiang ras ko se pathian he ton hi o mah ning te wok thal do amak tuk a chim than mi cu cun ka hlenmi hna an um ahcun a let li ti bak cu a let li bak in ka cham hna lai ee a let khat zong ti lo a zat ceu a let li in ka cham hna lai ti a sualai mu tuk a sualai mu tuk pahnih a salah kha an i tonnak kong te lawng ka chim ka duh caah mu hlan lio pathian mi hna sining le tuchan sining ka mu nain sin ka duh caah si cu i check hmanh Tuchan zumtu he kan nun he kalh tuk. Thlarau ah nutling patling bagi kan ruahmi Paul kong kan zoh lai. Korin kuat nih a ngan lei nih a me pasri ah. Sihmanhsehlaw ka hmuhmi thil khuaruahhar a tam ruangah pholaw ruam kain kum sual nak hnga lo ka pum ah hin hling pakhat a ka chiah i Cu hling Satan lamkaltu cu phorhlaw in ka um sual nakhnga lo a ka dawntu dingah a hman a ti. Paul hi a poah an tawk manah mi zawn dam. Hi ti nu mi a thla palen phian ma mi zawn dam. Thla cami mi thin nung. Cu tluk i bang mi pa cu a pum chung a zawt na um hi. Bawipa van ka dam ter tuah. tiah hi kong ah hin voi thum thliam ah thla bawipa sinah thla ka cam i ti ka lak piak ko tiah ka nawl ti pathian ko khan ning a samak tuk lo kan ni pawl zong hi kan i porlot kho lo nak ding ah daho na kan theih piak lo mi kan chia piak ning cu hi ka ni a cel tawn lo caan ah cun kan i phorlo kho lo amak tuk hi tluk i pawl amin thang mi daho i phorhlawk khawh lo ding ka tak chung ah ka chia piak ee hi damnak ca ding ah voi thum thliam ah thla ka cam ti a ka lehnak cu ka vel hin a caza ko zeicahtiah ka ṭhawnnak cu derthawmnak ah hin a lang i a lang ti hi a si cucaah Khrih ṭhawnnak nih a ka huhphenh ti kha ka hngalh nakhnga ka derthawmnak ah hin lunglawm tein kaa phorhlaw cang ka derthawmnak ah siseh nihsawh le harnak le hremnak le teminnak ka hmumi ah siseh Khrih ruangah cun ka lawm ko zeicahtiah ka der ka der thawm tikah hin ka ṭhawn a rak si ti cu minung hi kan minung sinak a ṭhawn tuk kan cawnnak tu hi hmai kan kalter kan fimnak hmai kan kalter kan hngalhnak kan thiamnak hmai a kal ahcun thiang thlarau nih rian a ṭuan duh lo amah thiang thlarau ṭhawnnak le fimnak le thilti khawnak hmai kan kalter i kanmah kha a hnui kan kal i mu ahcun mi zawn dang khuaruah thil kan i tuah cu tikah ka der thawm ka zawn tinak ahhin pei ka ṭhawnnak a lang cu ti zeihman kan si lo kan cong lo kan hngal lo zei tuah kho kan si lo kan thlacam zong mi zaw an dam kho lo bawipa nangmah kan van ti bak ahhin to ko bawipa lawm tuk cu nangmah le kam na ṭhawn tuk ah a si kho rih lai lo cucaah Paul zong nih ka chungah hling bantuk a chiahpiak a cheu cu nan in chungkor kar ah khan nan i phorhlawt khawh lonak dingah zawtnak pakhat te hna chiah cu chiah cu fachip ngei lo hna chiah cu pastor te in chungko han a si khun he hmun tampi an ka hmuh le mu mi tampi belte na hmuh zian thiam lo asan bible a tial di kanmah lei thil ti khawhnak mu a caan ahcun kan i porlot pi min he a kan hrawh piak dir cu a kan thleh piak dir cu amak tuk kan uar bik mi kan duh bik mi kan hmain ka cemmi kha khrih sunparnak a dawntu si dir a hrawh di amak tuk na pemh lo ahcun na ngaihchia tuk lai van pemh ah kan chan oh van theih ko si cucaah thiang thlarau hruaimi hlan lio kan pale hna nunning le tuchun i thlarau nih a ka hruai ve ko timi hna nunning kan zoh tik ai lo bak lo ka van zoh tikah a ka fimter tuk ka komuning a ka kauhter nunzia a ka thiamter Paul nih cun hitin a ti Paul cu paza taktak sin nan theih ko cu mu a tanglei kan chim ti lai hitin a ti Paul cu kumkhua lei in a upa deuhdeuh Pathian rianṭuannak a sau deuhdeuh cawnnak ah pamen lo pafim paza nawlbia zulh zongah paza taktak a simi mu zarhkhat ka sia cuarpar a tang ai ṭil Cupa nih cun aw thlarau le a puitling deuhdeuh a ṭhang deuhdeuh upa deuhdeuh tik a zeiti minau ta taktak ai chia kho bang atu kan nih cu hi kan i len ngan tuk kan i len nganter tuk ai kalh korin kuat khat a ngan hlei nga a hme pakua minau ta baka a mu paul nih lamkaltu vialte hna lakah nauta bik ka si ai ti khawh bang ai dawh taktak phorhlawt ruam kainak kha si kan hriam na bawipa nih hman deuh deuh kun deuh deuh sualnak i hmuh deuh deuh bawipa lo nun khawh lo deuh deuh toidor deuh deuh politluk i paza simi pa nin nauta bik ka si e kei cu nauta bik ka si zeicahtiah pathian Khrihfabu kha ka rak hrem hna i cucaah cun lamkaltu vialte hna lakah nauta bik ka si. A ngaingai ti ahcun lamkaltu ti awk hmanh ah kai tlak hrimhrim lo e. Ah, na fiang maw ai dawh tuk e. Ai dawh tuk. cakuat tambik a kan ṭialpiaktu ram tambik ah thawngṭha chimmi pawl thlarau lei ah nutling patling a hong si deuhdeuh tikah cawnnak lei zong i paza bak a simi kha nauta bik ai hmu ko he i cawn ve hna si ca tu chun ni thawngṭha bia ai hlawmmi vialte hna le ngaitu vialte i cawn ve hna si ca zo u si ca Paul kong a relmi nih kan thek le a cawnpiaknak zoh hmanh a fim tuk mi thinlung a chawkan bantuk a thih pheih bantuk mu a thi a fim zong a fim a cawnnak zong a a mak tuk a cawnpiaknak ka zoh tin ka thluak nei zo lo a thiam tuk cawnpiak cakuat tial zong a thiam tuk tak pathian nih hi pa hi cu ka thlel lai i a fim fawn a cawnnak sang fawn mi hruai ko lai ti thei cu amah belte mi tampi nan timi cu hmuhning ai lo cio lo mu paul cu a cawnnak a sang a fim ve hrim khuruar hman deuh in te kei cu ka cu a si thlu ka ti lo zeiro tin sal sin ai thim tuk a keng a voi som thum le voi kua tuk ka voi voi limo in voi nga da in kha thong voi da tlak kha puan chia bantuk kut nom nom na bantuk ka siai ti kha santlai lo bik ai chia cu ruah cun a cawn lamkaltu hna lakah khuaruahhar a cawisan ve kha cakuat tam tuk a kan ṭial piaktu a si lawng si lo thawngṭha tam taktak a chim i Khrih caah tam taktak a temtuarmi pa thlarau le a puitling deuh deuh nauta a ai hmu deuh deuh e ti si kha hi kan kan hmuh ṭhanmi cu mihme taktak ai hmu ṭhan ka duh tuk kum khualei a upa deuhdeuh thlarau lei ṭhang deuhdeuh pathian nih hman deuhdeuh paul cu mihme te ai hmu te efesa ngan pathummi pariat ah pathian mi hna lakah pathian mi hna lak i a hme biknak hmanh in a hme deuh bak ai ka si ti ku si tu Pathian mi man vialte Paul amak tukmi hi hi vialte lamkaltu hna lakah a hme lakah khan a hme chinchin khi ka si ti cu i chek ve law i chek ve law Khrihfabu ah zeitin um ding kan si hnga Khrihfa pa ṭha ṭha hna mu hruaitu ṭha ṭha vialte thawng ṭha chimmi vialte hi cawnnak lei san cai thiam fimfim thlarau lei kha puitling deuh deuh minau tale me bik i hmuh chin lengmang cu e ai dawh tuk e tu chan mi hrin than hruaitu hna le mu thong ka chim mi hna nun he avai kal na mu kan i toi dol lo tuk kan chambaunak kan i hmu lo tuk keimah ti na kan khat pathian nih akman de oi ti bantuk mu kan sila bible kumli nga ruk sri riat choni ka athei chem um ti zong silo chu cawnnak san deuhdeuh mi hmete i hmuh toidor nun deuhdeuh neih deuhdeuh ka bawipa nih duhmi si ko a thei dih a thei dihmi lawh si lo holh thei lo um lo hiti te hna mu biaphuan um lo ti kan tuk chin ding si lo cu thluak fimnak in hmuh khawhmi hngalh khawhmi to ko tam ngai bi cu thlarau biat thlarau ve lawm fian khawh si te cu ruangah i ka hin Misual mi vial, okay, okay. AD sawmruk le panga hrawngah Paul nih hitin a ti. Paul nih a thih lai hrawng hrang hitin ti. Vawlei i a nunnak bawipan a lak lai hrawngah hin mu. Misual mi lakah misual bik in aa mu. Ai mu kho ṭhan mu. Khuakat kan hmuh ti si ahcun Timote kuat khatnak a ngan pakhat a mi hlei nga misual mi asala misual vialte lakah a sual bik ka si ai ti khawh ṭhan cu hman misual mi vialte lakah misual bik ai hmu kumkhua len siseh thlarau lei siseh rianṭuan nakin siseh a puitling chin lengmang a puitling chin lengmang tikah Paul nih a sualnak ai hmu chin lengmang a ti ṭhan. Timote kuat khat a ngan pakhat mi lengah a tuah khomi vialte khua le tlawn i a tuah khomi vialte amah hmangin Bawipa nih tuahmi vialte khi keimah chim thiamnak rel thiamnak cawnnak hngalhnak a ti bak lo kan rak thei cio lo le thla ka campiak le dam kan hei ti cu a si lo thla ka campiak le bawipa nih a dam ter ka cawnpiak le bawipa nih a thlen kan i palmi rak tam ngai cu kan nih pawl zong cucaah higa chimmi cu a tuah khawhmi dihlak kha bawipa thawngin bawipa ṭhawnnak a si ti cu paul nih Filipi a ngan pali a hmelei thuma ṭhawnnak a ka petu Khrih thawngin ti keimah ṭhawnnak thawng ti lo ṭhawnnak a ka petu Khrih thawngin zeizong vialte ka tuah khawh ka tuah khawhmi vialte Bawipa lawng te si ti mizawn damnak zong khuaruah thil zong Bawipa lawng te si ti hi thawngṭha na theih hnu hin maw keimah nai ti ko rih lai bawipa thawngin kan dam bawipa nih pasal ṭha a ka pek nusal ṭha a ka pek khrihfabu ṭha a ka pek pastor a ka pek member a ka pek bawipa lawng te si tu chan zum tu hi kan i kal bak ai lo lo hi tluk pamin thang mu hi ka hin a chim ṭhami cu lamkaltu dang hnanak khan fak deuh in rian ka ṭuan Asinain a ngaingai ti ahcun keimah nih ka ṭuan ka ti awk si lo. Pathian vel ka chung i rian a ṭuantu ṭhawnnak tu a si deuh. Korin kuat khat a ngan hlei ngami parha. Lamkaltu dang hna nakin phundang ka chim cun thongthlak zong tam deuh ka ing. Thazaang zong ka pawcawmnak a rian ka ṭuan chih thawngṭha ka chim buin tukvel zong ka tong thong zong an ka thlak tuk. A ngaingai ti ahcun keimah nih ka ti khawh ka ti awk a si lo. Pathian vel ka chung i rian a ṭuantu ṭhawnnak tu a si deuh ti kan Pathian min thiang dang rat si ko seh. Bawipa nih damnak kan pe hlah selaw zei rian hme kan ṭuan khawh hnga? A pum zong kan i pum kho hnga lo. Laimi hi Mirang holh thiam le fim in mer kan phak selaw mi phan kho la. Laimi lakah phan ding hi kut hi pelprek lawng si la holh thiam zong nih phan lo kan pipu hna mol lakin pathian an rak i mol pi chihmi thluachuah si ko a tuah khawmi vialte bawipa si e ama nih zeitik hmanah min ṭhatnak co ai tim lo he ama nih credit min ṭhatnak co duh lo he kan laimi lakah popular ruar tukmi min ṭhat duh tukmi an tla lai tla lai sau ngu hna lai lo pathian ca min theng lo i minung ca lar duh tukmi an tla lai nga lo min than hau lo bawipa lawlaw min thang peng ko seh kan tuan khawhmi bawipa si kan din khawhmi bawipa kan zun kan zun zung zung kho lo zung kho bal lo mi nan um maw oi khat te ka zawt nak rongah ka zung ka zung zung kho lo le ti zun zun ko te na thlat chuah sang ta thak si chu ka hawipa nih kan kalnak ah hitin ti cu lam ah an a thu tuk nim cu aw a rim a chia tuk cu a cu tuk rim ka hri cu tilah a hnar ah phi a vei lamang cu aw ka dua silommi cu ziame rim rim rim mui theih lawng cu nai tim le rim chia kan theih khawhmi hi bawipa thluachuah pei si cu thil rim a thei lo men tam tuk na thei lo maw rim chia kan theimi bawipa dawtnak si e ka ti ah siapa kai lom tuk thluachuah ka co tuk ti cu kan nih cu rim ṭha thei lom kan tu cu rim chia rim ṭha thei ko na kan petu bawipa si ṭhatin tuak man bawipa fale hna na puitling deuh deuh in pemter deuh ko si bawipa ni nan khrihfabu hi alam kip in bawipa nan choi sang na lai zo choi sang na lai Ṭuan a ṭuan khawhmi vialte, a tuah khawhmi vialte cu keimah ṭhawnnak, keimah zuamnak ti lo, Bawipa ṭhawnnak si ee. A puitling, bochan awk tlak deuhdeuh van si tikah a si. Khah, Pathian tel loin zeihmanh a tuah khawhmi lo mu. A upa deuhdeuh, Bawipa i bochan deuhdeuh, a sual ai hmu deuhdeuh, Bawipa lo in nung kho lo deuhdeuh, a kun deuhdeuh, A mak tuk. Bawipa nawl ngai chin lengmang mu. Uh, thlarau in a khatmi pawl nih a kong ai chim ve ning te kha um nan ril lamang mi ka mu thlarau in a khat mi fimnak le a za bak mi pa nawl bezulnak le zong pa men lo si mi pa kha Filipi ngan pathum hi panga zarkhat ka si ah cuarpar tan ka si chuahkenak lei in Israel mi Benjamin phun Hebrew mi thiang ka si Judah mi nawlbia zulhnak lei ah Farasi ka si amak bak mi rak si cu amah din Khrih he Damascus khawpawng in ton hlan ah amah din felnak in Pathian lungton rak tim lio ah hin Khrihfa tiang a rak hrem hna ka tan tuknak le Khrihfabu kha ka hrem hna ti nawlbia chung i zulh in dinnak ti ahcun soi awk um lo ka si ti nawlbia zaruk le hleithum ah hin keimah nak a zul kho mim hlei lo ti ko a ti ṭhami cu sihmanhselaw cu thil vialte cu ka ca i miaknak ah ka rel khomi cu Khrih ruangah sungh ah ka rel dih hna keimah lei ka min ka ti khawh ka ṭuan khawh timi vialte hi Khrih fiang tein ka hmuh cang ca keimah ka si lo Khrih a si ti ka hmuh cang ca sungh cikcek a ping palo ka rel hna te Cutluk i paza, pafim a siai timi nih cun Jesuh Khrih an i ton taktak tikah cun sungh cikcek ah ka rel ati. Hlan lio thlarau minung pawl le tuchan ruaitu thlarau minung ka si ve timi kan i lawh ṭung lo. Culawng an si lo. Adang vialte zong ka sung cikcek ah ka rel hna. Cu thil hna nakin sung deuh tuk a sung deuh tukmi Bawipa Khrih Jesuh hngalhnak ruangah cun sung cikcek ah ka rel hna. Khrih cu ka co khawh nakhnga le amah he cun kan i pehtlaih khawh nakhnga amah ruangah cun zeizong vialte he ka hlonh dih hna. An dihlak in hnawmtam ah ka rel hna ti. Hi tampi ka phak khawh ve. Vawleicung min than duhnak le fimnak le cawnnak le ka hlonh khawh. ki cawn le ngal le kawl a ṭhalo ka tinak si lo mu khanak in dudeu nun te ka ka phak ter ve tangka na ka dudeu in na ka dudeu mu ka hlon di khawh hna e keimah dinnak timi nawlbia zulnak thawkin hmuhmi phun kha te keimah thil ti khawnak keimah fimnak keimah ṭhatnak in timi phun vialte Kha bantuk phun popo kha ka ngei ti lo. Atu cu Khrih zumnak thawngin pekmi dinnak, Jesuh Khrih chungah chuangmi dinnak, Pathian sinin a rami zumnak chungah aa bunhmi dinnak lawnglawng, dinnak lawng kha ka ngei cang. Jesuh Khrih ka zumnak thawng ka chungin Jesuh nih rian a ṭuanmi dinnak. ṭhawnnak thilti khawhnak zumhnak chungah aa bunhmi dinnak lawnglawng kan i cang ee hi tluk pathian nih hman thiang thlarau nih a chun a zan mang a chawnh i langhnak zong a mu pengmi holh theih lo zong mitnak midangnak tam tuk a holh khomi pa hi tluk tluk i a liannganmi pa nih dakaw keimah thilti khawhnak ṭhawnnak dinnak a ti pak lo bawipa lawng te si Kin fale hna. Tuchan zumtu he kan i lo bak lo. A cunglei ah ka chimmi vialte kha na hmuh na theih ko kha. Tuzing cu phungchim an si caah saupi in ka chim lai lo. Chim lai. Zarh pali si caah. Tuzan ah cun Bawipa nih chim ding kan pe te ko si law. chim ding a tam tuk rih mu. Cuzacun, hi kai rami vialte hna hi na piangthar khamnak na co cang zumnak nei cang a cheu tiang thlarau ṭhawnnak nan cang i rak i check rak i check kumkhua lei upat deuh deuh puitlin deuh deuh caan rauh deuh deuh toidor deuh deuh ngaihthiam ning deuh keimah ka si lo bawipa lawng te si ee sualnak i hmuh deuh deuh chambaunak i hmuh deuh deuh mi ngaihthiam khawh kan ngaihthiam khawh lomi thei deuh deuh kan lung a letmi thei deuh deuh Bawipa nih an zaangfah lai i tuanbia ṭha ṭialtu na si ve lai. Paul nih dawh tuk in tuanbia kan ṭialpiak. A cunglei kan chimmi vialte Peter te hna mu. A dang vialte biakam hlun chung minung vialte Bawipa nih an zaangfah. Paul nih thlarau leng ah in a puitling chin lengmang a tar chin lengmang a thih lai khat tluk tluk khan misual mi lakah misual bik mehme bik ka tuah khawhmi vialte Bawipa ṭhawnnak thawng a si e tiah kan cawnpiak Bawipa nih kan za ti ca thluachuahnak kan pekpiak ko seh
thawngṭha kan chimmi ṭha tuk hringhran a chimtu ngaitu kan dihlak ca bawipa nih thangthla cuahnak kan pekpiak ko seh tucaan cu worship ko ka rak kai ko lo hla kan thi mu law kan donghnak kha kan sat pastor pa thluachuah peknak an kan caan kan dongter te hna lai

Jesuh ka lungthin in kan duh. Zathum le kul a hnih.
Zathum le kul le hnih.